Lagos and na this Lagos girl go do fake nyash una get mind how you as a girl you do fake nyash they wan buy motor for you you dey look for first body ah Lagos Lagos wey two twins comot for Enugu dem comot for Enugu one call hustle two musicians twins o dem reach Lagos one first one blow because of hold up

you know heat wey dey outside there heat heat everywhere i don dey in charge of heat the heat wey dey this country na be like wetin dem plug for stabilizer if you see heat that's why no artist fit drop any heat na god heat dey rain all artists need to wait for rainy season to rain again i no dey do the usual heat dey everywhere now bros you know say now you go go bank eh heat don dey sotey bank dey full nobody dey pay nobody dey withdraw men come rest bank go full heat everywhere hold on now update oh no worry nigeria no be good country this country wey the the steal peter obi mandate He go court, dem thief him phone. Who dey find my date? Who dey find my date? Dey find phone. My leader, see this life, my brother, this life, eh, you need to make money. Oh. Some boys go dey tell you, say money is not everything, money is not everything. Listen to me, money is everything. As a boy, you fit get girlfriend. Na you dey buy ice cream but na another man dey make am scream. I no just dey crack joke, you must carry something go house. Some people go tell you say I no get money, I get big blockers. It's not by blockers, blockers wey no get money na dido.

Wisdom, you have ruined my life. Poverty is a disease. Listen, na- oh, na today. But Nigeria don hard o. Nigeria don one of my guy wey be say for NYSC that time for NYSC na the guy dey always dey the, the guy e dey show himself na him be coordinator anything all those ah ah when we finish for NYSC na the guy dey give uh, secretariat key make he give everybody room he no give me room now two years ago na i come fix pop for my house the guy no know say after pop he go fix pop that's my senior man kabi we dey drop our hot auto these people dey dey pick intelligent joke o that's why i like tera dem go school na that's why i like tera culture o as you drop one joke for here as you go back dem go pick am try for benin be there as you drop joke as you go back then go go back if you come laugh make you make dem feel say na joke hey don say hey wetin dey do this one benin benin too rugged o no be kasi dey tell am benin boys dem no dey believe anything o benin boys no dey believe say anything dey rain like like uber come benin uber work for benin o uber work work for four years uber no make one naira benin boys no believe say uber don come benin Dem go order Uber, Uber go call, dem say, e, e dey work o. No, I dey now. The way our generation take sex, we sex for this generation. Ah, our fathers na normal style our fathers do. See wetin our fathers do. Normal missionary style. They don old now. See the way our fathers take dey waka. For normal missionary style o. You see the way our parents take dey waka.

we dey sex na im make our youth eh before before anybody go get stroke before you must reach sixty or seventy before you get stroke youth of these days forty thirty we don get stroke because of sex and you know say if we dey sex na because of all those things wey we dey take for our generation na im make you dey see twenty-five boy twenty-five years old boy go get stroke all this all this drugs wey we dey take for sex and you know say when you dey sef if you wan come na this leg you dey shake and na the same vein wey sperm dey follow come na im stroke dey follow come so as you dey do like this now this leg dey weak dey go before you know one morning you wake up this leg no move again na im be stroke na ah see some people wey dey carry wey go born children carry their children go say i want my children to go to the best university lis ten to me wetin you go look out for when you born your pikin especially na boy If you want make dem no disgrace am for future, look out for wetin e carry. That's why when you work work on that before education. Eh, It's erection before education. That's why me when I born my pikin, I no be lis ten to my pikin na. The pikin no resemble me. Na one day when my wife come dey baff am, I just see everywhere here.

The video go viral, no be sex tape, na video drop. The child wey get the biggest blood clots, na the way they take dey dress, you know say they get blood clots. Na it be Delta Urobo men and Hausa, that's how Urobo dey tie wrapper, Hausa dey wear jalabia. Wetin dey carry trouser no fit hold am. Yes, now. You know, so get one time we sell tape, take rain for this country now. Any small thing sell tape. That's why then me, before I, I, I sleep with any girl, I dey always dey check whether cameras dey. I come like say people wey dey do condom na dem dey do cameras. Any small thing sell tape, sell tape. Come like say dem dey plant camera. Because now person need to dey careful. You no understand? Now you go dey sleep with girl before you come, Insta block don release. Who please? This country wey no balance. Nigeria is frustrated with wetin all those judges do Peter Obi for court.

as your husband dey bed like this naked you go just go you just wear nightgown you wan say i'm not the one to sleep with you you comot you invite the side chick the side chick go come i'm your side chick i'm not the one to sleep with you the guy wey you and the side chick come pay you come come say i'm the one to sleep with you make e spicy

Men are dying. And because of what you dey go through, you as a man, you wan go sleep with woman. You reach where the woman dey. Eh, that's a baby, I want head. I want head. You don give the girl head, give her head, give her head, give her head. E reach time for you to sleep with the girl now. The girl say make you go wear condom. Wetin you wan prevent? Infection wey you don drink fifty litre. Rubbish! Ah, let me tell you something. Why men they die, die quick before women? Do you know that men go the expect girl? The girl go they come, oh, you know say they go meet my way, one sleep with you. Oh. You call rub makeup, rub makeup, rub I light, I light up on that. Now sleep, you want to go sleep with man, oh.

na the man hold on now na the man don lick all don lick everything lick makeup and na disease you don lick so you no tell the girl make the girl go baff that's why some men their belle go dey swell they go think say na enjoyment na foundation full there so you are dying slowly that's why me as a bad bini boy if i invite girl come as the girl come like this as he rub makeup where i for dey buy condom na i for dey buy face wipe as she come fair wipe am before i wipe am you see where they write chinese masood abeg run one day i don go do show for abuja for transcorp i don tire as i dey come around after one now tell reception say all these chinese people wey dey massage person so dem be real he say na real i say correct I say abeg invite two. Na im dem invite two. One na Thailand, the other one na Japan. As dem come, dem meet me, dem look me, dem say Chonya Chayi Chu. Now I look them, I say wetin be that? They say off your clothes. I off my clothes. One enter inside, one stand for door. I dey inside with one, I don lie down for bed. I keep my boxer, I make sure say I no pull the boxer because I no trust Chinese people.

E dey massage me, massage me. You know say massage eh, e dey sweet until dem tell you make you turn. Na the girl tell me make I turn. As I turn, I lie down. My surname stand up. The girl look the thing, now ask me that question again. He put two chunya. Now me speak my language, give her now say yomosi, tell you, look, look.